Mae pob bocs wedi cael tic yn y bocs. O, da iawn. falch iawn.
Da iawn.
Ydych chi'n meddwl fod y newyddion cenedlaethol y BBC bach rhy Lloegr-centric? Wel, mae trwch y boblogaeth yn Lloegr, a Llundain yw'r ddinas fwyaf yn Lloegr, ac felly os ych chi'n edrych ar ganran poblogaeth ac yn y blaen, ych chi'n amlwg yn mynd i gael mwy o sylw yng Nghymru a Lloegr, yn Lloegr ac yn Llundain. Yr ail beth yw hyn, mae gwasanaeth newyddion i'r Alban ar gael, mae gwasanaeth newyddion i Gymru ar gael, ac felly mae rhaid i chi edrych ar y cyfuniad. So, cyfuniad o'r rhyngwladol, y Prydeinig, a'r cenedlaethol, sef Cymraeg. A os ydych chi'n edrych ar y cyfuniad i gyd, dwi'n meddwl bod y cyfuniad fwy na lai yn iawn. I mean, mae yna rai diwrnodau pan wi'n meddwl allai'r balance newid ychydig, ond ar y cyfan, wi'n meddwl bod e'n weddol deg. Sut ydych chi'n teimlo fod hashtag Hurovision ddim am ddod i Gaerdydd wan? Wel, wi'n teimlo'n drist iawn bod um, Caerdydd yn methu ateb y galw. Wi'n deall bod na gytundebau masnachol i gael, sydd yn anodd iawn i hepgor neu canslo, ond wedi dweud hynny, mae Caerdydd yn ddinas fawr, mae yna ddigon o fodd i greu fforwm er mwyn cael sioe enfawr fel Eurovision, a dwi'n gweld Eurovision fel ffordd o roi Caerdydd ar y map, o roi Cymru ar y map. Um, mae angen i ni fod yn fwy mentrus a chreadigol, wi'n meddwl, Um, a fi'n gwybod fydd bobl yn dechrau gwylltio ac yn dweud bod ni ddim yn deall beth yw'r gofynion masnachol, cytundebol, etc, etc. Ond i fi, wy'n gweld Eurovision fel cyfle. Cyfle i roi Caerdydd a Chymru ar y map, a wy'n flin iawn bod y cyfle ddim yn mynd i ddod. Ond ydych chi'n teimlo bod Gaerdydd fel dinas efallai ddim yn gallu rhoi digwyddiad mor fawr ar Eurovision ymlaen? Dim o gwbl.
Pam, wy'n credu bod Caerdydd yn ddelfrydol. ar gyfer Eurovision. Um, mae stadiwm y Principality yn ddelfrydol ar gyfer Eurovision. Um, a gwedi gwir, mae'r ddinas i fi o'r maint perffaith. Um, hynny yw, dim rhi fawr, dim rhi fach. Um, ac mae, mae holl gysylltiadau o safbwynt ffyrdd a reilffyrdd ac yn y blaen yno. Na, i fi, mae Caerdydd yn ddelfrydol ar gyfer y job. Dach chi newydd gael eich adio i list ban y Kremlin, sut dach chi'n teimlo am hynna? Gweud y gwir, bach o ddryswch, achos dwi wedi bod yn Rwsia ers ugain mlynedd, yym, a wi ddim cweit yn deall pam bod nhw wedi wneud e, ond o'n i'n edrych ar y disgrifiad, yym, ac oedd rai o'r disgrifiadau ychydig yn od, fel 'sen nhw ddim cweit yn deall pa swyddi oedd bobl yn wneud, yym, Ond lle dw i'n y cwestiwn, maen nhw wedi rhoi rhywbeth fel cyflwynydd blaenllaw, uh, felly bod hwnna'n oreit. Um, ond sylwch chi bod yna restr o 39 enwau, a fi oedd fi 39, ac felly dwi'n yn credu mod i wedi bod yn flaenoriaeth iddyn nhw o gwbl. Ond ychydig yn drist, agos dyw peth ddim yn adlewyrchu'n dda Rwysia o gwbl, o safbwynt eu hagwedd nhw. Uh, ond lle dw i'n y cwestiwn, dwi'n mynd i newid y ffordd dwi'n gwneud yn job, a dwi'n mynd i newid y ffaith mod i'n meddwl bod ymosodiad Rwysia ar Ukraine yn gwbl warthus ac yn gwbl anheg ac yn gwbl uh, anerbyniol. Does dim byd yn mynd i newid hynny, felly, chymod, mae'n lan nhw. Chi'n gymeriad reit, reit liwgar ar gyfryngau cymdeithasol. Dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl, ydych chi yn.
Mm. Uh, ydych chi'n ofni be mae'ch penaethiaid yn dweud neu ydach chi'n teimlo bach mwy ymlaciol o be' 'dach chi'n rhannu nawr 'dach chi'n mynd yn datblygu eich gyrfa ymhellach? Mynd yn henach ti'n meddwl ife? Naci dim yeah, dim...
Dyna oed ti'n... Swn i'n deud y ffasiwn yeah, yeah, beth. Dyna oed ti'n... Swn i'n deud y ffasiwn beth. O'n i'n teimlo'r peth yn dod.
Um, Wel, fydde mach yn hwyr nawr iddyn nhw boeni ynglyn â peth. Uh, i'r gwrthwyneb o beth mae bobl yn feddwl, dwi yn dieddol o fod yn ofalus. Dwi'n ceisio dweud pethau sydd o fewn y terfynau golygyddol. Uh, dwi ddim yn datgan o blaid unrhyw blaid. Dydw i ddim yn cymryd ochr os yw'r peth yn wleidyddol sensitif iawn. Falle bod yna eithriad i hwnnw, sef materion ynglyn â'r iaith, ond dwi'n cymryd y farn bod y bbc yn gadarn o blaid lleiafrifoedd ac uh, a hybu mantes lleiafrifoedd. Ac mae, wrth gwrs mae Cymru Cymraeg yn lleiafrif, felly dwi'n gweld bod hwnna'n torri cynllawiau chwaith. Um, chi'n bod, beth yw pwrpas cyfryngau cymdeithasol os nag i chi'n defnyddio nhw i ddweud rhywbeth? Um, mae'n llwyfan, dwi e? Ac os nag, os nag i chi'n mynd i gymryd mantis o'r llwyfan, wel, i chi'n gwestraffu cyfle. Felly, Dwi'n defnyddio fe fel wi'n meddwl sydd yn briodol. A dim chi di'r unig gwynaf adnabyddus ar y maes heddiw 'ma. Dwi 'di clywed fod Gemma Collins o gwmpas. Ydach chi 'di gael y cyfle i sgwrsio efo hi? Naddo.
Pwy yw hi? Mae hi yn yy seren realiti o'r gyfres The Only Way is Essex. Wel, wi'n flin iawn, ond Dyw 'na ddim yn rhan o'ng ngwylio i, er bod gen i ferched gartre sy wedi gwylio'r gyfres, mae'n siŵr bydden nhw nawr yn gwingo mod i ddim yn gwybod pwy yw hi, ond dwi rioed 'di clywed amdani. Sori.
Huw Edwards, diolch yn fawr iawn am dy wybodeth di.